Essalamu aýkum hormatly ildeşler. Men žurnalist Allamyrat Rahymow. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarynyň we konsullyklarynyň öz ýerine ýetirmeli wezipelerini we borçlaryny ýerine ýetirmeýändikleri sebäpli şikaýat etmek üçin ýörite taýýarlanan hatlaryň nusgasy bilen tanyşdyrmagymyzy dowam etdirýäris. Bu gezekki taýýarlanan hat biziň Fransiýada ýaşap ýören watandaşlarymyz üçin niýetlenen hat. şol ýene-de bir gezek gysgaçyk ýatladýan, biz bu haty biz näme üçin taýýarladyk hem näme üçin buny şol ýaşap ýören ýurtlaryň häkimiýetlerine göndermeli? Sebäbi Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary we konsullyklary Türkmenistanyň öz kanunlaryny bozup, halkara konwensiýasynyň normalaryny bozup, öz borçlaryny ýerine ýetirenoklar. Ozaly bilen Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp berenoklar. Türkmenistanyň indi şu günki gün e, indi pandemiýa bilen bahanasy bilen e, gatnawlary e, ýatyrmagynyň ýatyrmagy sebäpli biziň indi raýatlarymyz ýurda dolanyp bilenoklar. Müňlerçe raýatlarymyz henizem gitjek bolýarlar, emma gidip bilenoklar. Indi şularyň hem şular raýatlaryň hem halyndan habar tutmaly. Ilçihanalar, konsulluklar emma halyndan habar tutanoklar. Şolaryň ýagdaýlary bilen gyzyklananoklar. Daşary ýurtlarda okap ýören ine ýaşlarymyz ýurduň içinden pul alyp bilenoklar. Olara berilýän ozalky bir azajyk bir azowlak möçberdäki pullar hem ýatyryldy. Indi 50 dollar diýdi, ol 50 dollar hem alyp bilenoklar. Indi şu ýagdaýdan hem ilçihanalar we konsulluklar habar tutmaly şolaryň işgärleri. Şundan hem habar tutanoklar, şuňa çözgüt hem tapjak bolanoklar, maslahat hem berenoklar. Ine şular ýaly biperwaýlyk edip oturan ilçihanaň onda asla geregem ýok. Ine şul ilçihanalaryň hataryna şol Türkmenistanyň Fransiýadaky, Pariždäki ilçihanasy hem degişli. Şoň üçin meň şol Fransiýada ýaşap ýören watandaşlarymyzdan haýyşym, şu haty alyň-da, gaýrat ediň-de, ine şu hatyň ýokarsynda görkezilen adreslere ugradyň. Ine şu hatyň nusgasy şu taýda görkezilen. Şular ýaly haty siz, şu hatyň tekstini siz meniň şu wideorolygymyň aşagyndan taparsyňyz. Şol ozalky gepleşigimde-de belläp geçişim ýaly, hatyň ýokarsynda iberilmeli adresler durar. Oň aşagynda-da teksti bardyr. Indi siziň etmeli zadyňyz ozal bilen sizde şol email adresi bolmaly, elektron adres bolmaly, ýok bolsa ony açmak kyn däl, men geçenki gepleşiklerimde-de düşündirdim. Email ýaşşygyny açarsyňyz, poçtany açyp, oň içinde-de şu hat iberilýän ýörite bir penjirejik bardyr, şony açarsyňyz-da, şoň ine ýokarky hatarynda şu taýda görkezilen adresleri goýarsyňyz. Ştada bar ýogy üç sany e-mail adres bardyr. Şony şeýdip hatarlap goýuň. Ol adresleriň biri Fransiýanyň Daşary işler ministrliginiň adresi, beýleki ikisi Fransiýanyň parlamentiniň ýörite komitetleriniň adresleri. Şolary siz hökman iberiň. Şeýdip hatarlap goýup, onsoň haty göçüreňizde şu hatyň içindäki adamyň adyny üýtgetmelisiz. Ony men geçen gepleşiňde-de düşündirdim. Ne şeýdip haty haty iberiljek adresini goýanyňyzdan soň hata at bermeli. Hatyň adam ne şu taýda durandyr. Letter of appeal diýýär, ýa-ni ýüzlenme haty diýlip ýazylýar. Şony ne şu taýda tema diýlen ýerde goýarsyňyz. Ondan soň haty tutuşlygyna ýöne alyp şeýdip ýokarsyndan alyp şeýdip göçürip goýuň. Haty şeýdip goýmaly tekstiň ýerine goýanyňyzdan soň şoň içinde şu taýda uradýan günüňiz şu gabat gelmeli, eger siz 7-nji maýda uradýaňam ýa 8-nji maýda şoň hökman gününi üýtgediň. Onsoň şu taýda görkezilen mysal ady üýtgediň, şu taýda öz adyňyzy goýmaly, öňüňizde familiýaňyzy, adyňyzy we otçestwaňyzy, otçestwaňyzy, ondan soň adresiňizi görkezmeli hökman. Sebäbi adres görkezilmän iberilýän hat çynlakaý kabul edilenok, ol anonim hat bolýar. Şonuň üçin siz Fransiýada resmi, legal ýagdaýda ýaşap ýören adam bolmaly. Siziň pasportyňyz hem düzüw bolmaly, wizaňyz hem düzüw bolmaly. Eger siz wizaňyz wizasyz ýa-da pasportsyz pasportyňyzy möhleti gutaryp ýaşan ýaşap ýören bolsaňyz, onda-da şu çärä goşulaýyn diýseňiz goşulyp bilersiňiz. Ýöne biz ony maslahat beremzok. esasan şol legal ýerde ýaşap ýören raýatlarymyzdan haýyş edýän, ýaňky görkezilen haty şeýdip şu hatyň içine adresiňizi görkeziň, telefonyňyzy görkezesiňiz, onam olam gowy zat, siz bilen habarlaşarlar ýaly, ýöne hökman däl. Ondan soň hatyň ine birinji abzasynda-da şu taýda şol ady üýtgetmeli ýeri bardyr. Şu taýda siz şu taýdaky görkezilen ady aýryň-da öz familiýaňyzy, adyňyzy we otçustrwaňyzy goýuň. Ondan soň hatyň iň aşagynda görkezilen şol adam aýryň-da, öz adyňyzy goýuň. Soňra ýöne şu taýdaky düwmäni basýaňyzda ugradýaňyz. Ine, send ýa atprawić diýip düwme bolar. Şoň bilen ugradýaňyz. Ine, bar iş, siziň bar etmeli işiňiz şul. Şoň üçin adamlar, ýaltanmaň. Bu ibermeli haty bizem öz gezegimizde iberdik. Indi bu haty sizi size taýýarlapjyk şeýdibine eliňize berýäs. Şu taýda bir indi siz bir şul işe öz ýardamyňyzy ediň. Onsoňam, eger özüňiz Germaniýa, Fransiýada ýaşaman, şo taýda ýaşap ýören tanşyňyz bar bolsa, şolara-da ugradyň. Birek-biregiňize şuny ýaly tanyş ýa-da tanyşlaryňyza ugradyp duruň. Eger siziň özüňiz eýýäm Fransiýada ýaşap ýören bolsaňyz, tanyş-bilişleriňiz bar bolsa, türkmenistanly, olara-da iberiň-de, gaýrat ediň-de, şu haty iberer ýaly ediň. Ýene-de bir gezek gaýtalaýan, hatyň nusgasy şu, wideoýazgyň aşagynda durar. iberilmeli adrese. Ýöne hat ikä bölünip goýuldy, sebäbi edil şu wideoň aşagyndaky goýulýan penjirede doly ýerleşenok hatyň teksti, şoň üçin ony men ikinji bölümini Kommentariýa bölüminde goýaryn, Kommentariýa bölüminiň ýokarsynda durar. Şony alyň-da iki bölegini sepleşdirip iberäýiň. Ýöne käte telefonyň üsti bilen girseňiz kopiýasyny almak kyndyr, käte mümkinem bolanok, şoň üçin kompýuterden girseňiz onda kopiýalap bolýandyr. hatlary. Juda kynçylyk çekseňiz onda meň şu ine şu wideomyň aşagynda görkezen öz email adresimize ýazyň, adresime ýazyň. Men onda teksti özüm ibererin size. Şoň üçin gaýrat ediň. Indi şu Türkiýedäki raýatlarymyzyň hem şu Türkiýäň häkimiýetlerine iberip bilmekleri üçin hem men hatyň nusgasyny geljek gepleşiklerimde görkezerin, şony hem men ýatladýan.

SNG döwletlerinde ýaşaýan raýatlarymyz rus dilinde ýazyp bilerler. Indi gyda döwletlerinde ýaşap ýörenler rus dilinde ýazyp bilerler. Men ýöne olaryň hemmesiniň tekstlerini men size taýýarlap e, e, taýýarlap biljek däl. Özüňiz ine şu rus dilinde görkezilen ozalky gepleşigimdäki hatlaryň tekstini alyň-da, eger siz Gazagystanda ýaşap ýören bolsaňyz, ýa Täjigistanda, ýa Gyrgyzystanda, ýa Gürjüstanda bir ýerde siz ol şu hatyň içine ýöne şol ýurduň adyny üýtgediň, ýüzlenip ýazylan ýurduň adyny üýtgediň, üýtgerip okaň ilki, onsoň şol atlary üýtgediňizden soň öz adyňyzy goýuň-da, şo taýdan onsoň Daşary işler ministrliginiň internet saýtyna girip, şo taýda kontakty diýen bölüminden alyň. Şolaryň kontaktyny tapyp bolýandyr, e-mail adreslerini. Içeri işler bölümine-de iberip bilersiňiz. Parlamentiň hem öz saýtyna girip, şo ýerli parlamentiň o taýdan hem adreslerini tapyp, şolara-da iberiň. Şonuň üçin dykgatlyja şol kopiýalap alaňyzda, şo teksti üýtgediňizde, onda şol ýugurtlaryň adyny üýtgediň ýöne. Ine, şu günki gün meň etjek haýyşym şundan ybarat. Şu kampaniýa gatnaşmaga çagyrýan. Gatnaşýanyňyz üçin hem ullurkan minnetdarlyk bildirýän. Hoş sag boluň.